O rĩngĩ mwarwo kũrĩ we ndagĩtarĩ mũgĩkũyũ wa matukũ maya mũtiĩyũĩ, we watuĩria wonire atĩa? Ũthuthuria na ũtuĩria wakwa wa mĩaka ĩtano Ndonire tũtiĩyũĩ ta agĩkũyũ a matukũ maya na nĩkĩo tũrarĩo nĩ maũndũ tondũ tũtiĩyũĩ. Tũtiĩyũĩ tũrarĩo nĩ mĩrimũ. Kiugo mũrimũ kiumĩte harĩ kiugo ũrimũ. twĩna maũndũ maingĩ mũno mararĩa rũrĩrĩ rwa agĩkũyũ nĩ ũndũ wa ũrimũ mĩrimũ nĩ ĩrehagwo nĩ rĩngĩ ũkarĩa irio itarĩ njega nĩ ũrimũ ũkerwo nĩ ndagĩtarĩ ndũgeke ũna nĩ ũgũgũthũkia ũgathiĩ ũgeka ũcio nĩ ũgĩ nĩ ũrimũ right ukagera handu ugetwaririria handu ugathii ukona uru ucio ni ugi nä å rimå gikuyu-inĩ rĩ nĩ tũrarĩo nĩ ũrimũ na nĩ tũrarĩo nĩ ũrimũ wa kũrĩa irio wa gwĩka maũndũ ona wa kũrũa mbaara na gũcira macira tũtagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũgĩcira gatagatĩ-inĩ gaitũ ta rũrĩrĩ-rĩ ũmũthĩ ũyũ-rĩ twĩ na mbaara tũtagĩrĩirwo nĩ gũkorwo twĩ nacio na nĩ iratũrĩa twĩ na mbaara gatagatĩ-inĩ ka rũrĩrĩ rwitũ iratũrĩa tareke njuge atĩrĩrĩ Uga ndagĩtarĩ. mwaka wa mĩrongo ĩrĩ na ĩnana rũrĩrĩ rwitũ nĩ rwatũkanire mwaka wa mĩrongo ĩtano na igĩrĩ rũrĩrĩ rwitũ nĩ rwatũkanire no tũtirĩ hĩndĩ ta rũrĩrĩ tũrĩ twatũkana tũrĩa twatũkanĩte ũmũthĩ mĩtũrĩre-inĩ ona ũteti-inĩ ona mawĩra-inĩ marĩa tũraruta mũndũ mwĩrĩgĩte kũnjĩra atĩrĩrĩ nĩ mũgĩkũyũ werirwo nĩ mũkabira itakũgweta kũrĩa office of the president amwĩrire atĩrĩrĩ watu wa mlima Ile kazi wanafanya sasa ni kulimana tu. Taruriri. Kulimana tu. Nĩguo, Nĩguo. nĩguo. Haya. Mũrimũ.

muthenya ungi uri njurie thimu iyo riria wauga gutire wairegi utuire ri waheana rugano unfortunately ni undu wi kieha ati thimu ici kaingi turekagio ro uguo ma no tukauga ri tutiui uria thimu icio ikoragwo ikiuga niguo tondu thimo ya gutire wairegi utuire ni rugano rwa mũthenya mũgima. Acha. Thimbo inĩ ndĩrakwĩraga gĩkũyũ augaga ngwĩraga atĩrĩrĩ rũthiomi rwitũ rĩ nĩruo rũhithĩte hitho cia rũrĩrĩ rwitũ. Nĩguo. gĩkũyũ akauga atĩrĩrĩ thĩ nĩ igĩrĩ ya thĩ nĩ igĩrĩ na agatigĩra hau noguo ndĩna rĩka ndanarĩkia thĩ nĩ igĩrĩ na ya gatatũ ya kagũrani no naugĩte na ya gatatũ ya kagũrani rĩ kaingĩ twĩciragia atĩ maũndũ nĩ ngũrani no thĩ nĩ igĩrĩ na ya gatatũ ya kagũrani ĩno ya gatatũ ya kagũrani rĩ nĩ ĩno thĩ tũtũraga ĩno nĩyo ya gatatũ ya kagũrani ĩyo ya mbere then ĩno ya mbere nĩ kũrĩa twaumire aya aha ya gatatũ nĩ kũrĩa tũgathiĩ ĩno ya gatagatĩ-inĩ-rĩ na nĩyo ya gatatũ-rĩ nĩyo ĩtagwo thĩ ya kagũrani ĩgĩtwo thĩ ya kagũrani-rĩ mũthuri akoragwo akĩaria na athuri arĩa angĩ akĩmera thĩ ĩno ya kagũrũki ya, ya, ya kagũrani-rĩ ĩrĩ icunjĩ icio na ĩrĩ ciugo cigana cia mũthuri. Mũthuri akĩrwo atĩrĩrĩ, thĩ ĩno rĩ, nĩ ĩrĩ riũa rĩa ratha. Mwene muoyo rĩ, agũgũkĩria. Mwene muoyo agũkĩria rĩ, ndakũhe muoyo? na akũhe hinya wagĩrĩirwo nĩ wokĩra ũkeyũria atĩrĩrĩ rĩu tondũ mwene nyaga nĩ ahe muoyo na anjĩtĩkĩria kuona mũthenya ũyũ rĩ anjĩtĩkĩria nĩgetha njĩke atĩa nĩ atĩ abangĩte gwĩka mũthenya ũyũ tondũ mũthenya ũrĩa ngai akũheaga akũheage na gĩtũmi na ndakũheaga nĩgetha ũrĩtwĩra hwainĩ niĩ ndatinda ngomete akũheaga muoyo na hinya nĩgetha hwainĩ ũrĩtwĩra atĩrĩrĩ ũmũthĩ njĩkĩte ona nona nona nona wokĩra rũcinĩ wenogora ũkauga ũmũthĩ ngũruta wĩra mũna na njĩkĩona na njĩkĩona kiugo kĩa mbere kiugo gĩa kerĩ riũa rĩ- rĩegera haha ti nuthu mũthenya nĩguo nuthu ũcio mũthenya rĩ ũkeyũria nĩ nĩ taking stock ũkeyũria kuma rũcinĩ kinya rĩu rĩ tũnjĩkĩte njĩkĩte atĩa ũkarora na thutha ũrĩa ngũtanyĩte gwĩka rũcinĩ-rĩ na rĩu ndathiĩ nuthu mũthenya-rĩ nĩ hingĩtie wona ndũhingĩtie ũkamenya atĩrĩrĩ na tondũ ngai nĩ ahe mũthenya ũyũ wothe-rĩ ndũĩ nĩ mwĩhoko kinya hwaĩ-inĩ ũrĩa itakũrĩkĩtie-rĩ nĩ ngwĩka atĩa nĩ ngũrĩkia nĩ kahinda ga kuoya stock riũa gicunjĩ gĩa gatatũ kĩa mũthenya rĩ nĩ riũa rĩgĩthũa riũa rĩgĩthũa rĩ narĩo ũkoya stock ti hwainĩ maũndũ merĩ woe stock ya mũthenya ũcio wathira no ririkane muthenya wathira utari undu wikite ri nĩ kũra wora ayo muthenya ucio ni wora muthenya ucio ni wora na ndukawona ringi no nĩguo twagĩrĩirwo athuri meragwo makĩheo kĩrĩra muthenya ucio wora ndukawona ringi gone and gone gone undu uria ungi wa hwaini riũa rĩgĩka atĩa Ũracoka ngoinĩ. warĩ mũtugo wa mũthuri riũa rĩgĩcoka ngũinĩ agaikara harĩa thome nĩgetha one ũhiũ wake wothe na waingĩra nyũmba one ciana ciake ciothe nĩ ciaingĩra right? Nĩguo. one mũtumia rĩ nĩ aingĩrire nyũmba na nĩ ararugĩra kĩ ciana umuthi uyu ri makiria ma mirongo hihi mirongo itano kana mirongo itandatu hari igana ya rume agikuyu ri ungimwira athie mucii riua rigithwa agukwira atia ndingĩingĩrania na ngũkũ ndingĩingĩrania na ngũkũ tondũ aga kũingĩrania na ngũkũ rĩ

mena homework ĩĩ tũganĩre rũgano rwa gĩkũyũ nyina arĩruga irio eh? Ndokĩagane. coke agane Mwana ndagũgĩkoma. ũcio na ndĩrakwĩrire ira atĩ mũtonyi wa mbere wa ciana nũ Nĩ ithe. nĩ ithe wao na matonyaga mathaa macio ma hwaĩ-inĩ metereire irio ciĩke atĩa ĩhĩe. Kiugo gĩa gatano, andũ marĩkia kũrĩa-rĩ, nĩ kũrĩ kiugo gĩtagwo kiugo kĩa ngoro kĩa mũthuri. Na maya nĩmo maũndũ marĩa mũthuri akuaga namo. Right? maya nĩmo maũndũ marĩa mũthuri nderaga mũtumia tondũ rĩrĩ mũthuri angĩra mũtumia atĩ ndahĩtũkĩra harĩa kĩhingo-inĩ ndakora mĩrũthiĩ ĩtũthiũrũkĩirie mũtumia angĩka atĩa kũhitha rungu na ciana wamũmakia wamũmakia Ũngĩkora mũtumia nyũmba ũmwĩre hĩ mũciĩ ũyũ witũ rĩ ũrigicĩrĩirio nĩ mĩkora. Twathira. Maũndũ macio nĩmo mũthuri engagĩra haha right? Nĩguo ndagĩtarĩ. na agakira namo Nĩguo. tondũ no ũyũ ũngĩ deal namo na ririkana rĩrĩ mũthuri eka ũguo ĩ. auma wĩra-inĩ oka mũciĩ na ngathĩti ageria gũthoma ngathĩti rĩ akaiga thĩ ageria ona ageria kũrĩa rĩ irio ikarema Eh, ageria gũthiĩ toro rĩ gũkarema Akawaga. mũtumia hĩndĩ ĩyo ararora mũthuri akauga atĩrĩrĩ ũyũ mũthuri nĩ angombanĩte Ah, nĩ ũrĩa ngongoire nĩ ũrĩa angangaire nyũmba ĩno rĩ ũyũ mũthuri nĩ anga

kĩrĩa kĩragiria kũmĩ nĩ amenya mbeca iria te harĩa kũigĩrĩire Maugaga amechoma bet. Eh? na, na you know Arsenal na Man U rĩ no kĩonereria mũndũ tũrĩa gwetha mũndũ nĩ athiaga gwetha wathiĩ gwetha rĩ ũkahĩtana ũngĩũka wĩre mũtumia kũrĩa kawĩ kĩrimũ kĩrĩkũ nĩ mũthuri wa kũrĩa mathĩra wekire ũguo agũraga tũtegwa agũra gategwa athire ndũnyũ karati na akĩgũra gategwa no agũra tũgombe atwara agũra tũgombe rĩ akũra kũria rĩ agacoka ageka atĩa akendia rĩu mũthenya ũmwe rĩ akĩaga tũmworia akĩgũra gategwa akĩinũka nako agĩkora mũka mũka akĩmũria mũndũ kaĩ wĩ kĩrimũ handũ ha kũgũra kamori wandehera gategwa mũthuri ndacokirie Ĩigana ngame. ndacokirie mũthenya ũyũ ũngĩ rĩ mũthuri rĩ agĩtwara gategwa ndũnyũ na agĩkendia maita merĩ ma ũrĩa agũrĩte oka akĩra mũtumia atĩrĩrĩ mwarĩ wa ng'ania ĩ kĩrimũ ti kĩmwe gategwa ndikwendia maita merĩ mũrĩa ndĩragũrĩte wanjĩrĩte ndĩ kĩrimũ wega kĩrimũ ti kĩmwe gategwa ndikwendia maita merĩ mũrĩa ndĩrekĩte atĩa Ehe. rĩu rĩrĩa erirwo wĩ kĩrimũ rĩ ndangĩcokia no no make eke ũndũ

nake kĩrigwo oi kĩaragio rĩu mũthuri auga eh, thĩ nĩ igĩrĩ nakaĩ na agatigara agatigĩra hau But ũngĩmenya the depth ũrikĩru wa thimũ ĩyo rĩ no wone nĩ mũ- nĩ ũrikĩru mũnene mũno na nĩkĩo andũ aitũ rĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa tworirwo nĩ rũthiomi rwitũ rũthiomi rwitũ kũmwe rũkĩgarũrwo rũthiomi kũrĩa kũngĩ rũgĩteanĩrio tũgĩthoma standard 1 na 2 twaheagwo monito waria gikuyu Eh, sasa you cannot speak English. yeah. Kwa jage ya mafulu. Not, not twaheagwo monito na monito icio rĩ ciagiririe tũmenye gĩkũyũ mabũrũri ta ma japan ciana kuma kĩrathi kĩa mbere kinya kĩrathi gĩa kana kana gĩa gatano marutagwo maũndũ maigana marutagwo mũtũrĩre good manners na makarutwo rũthiomi rwao Professor Kihumbu Thairo ekire research 1962 for his doctoral program na finding imwe yake yarĩ atĩrĩrĩ mwana mũgĩkũyũ angĩrererwo na akũrĩ akĩmenyaga rũthiomi rwa ũgĩkũyũ agĩkinyia mĩaka ĩtano kana mĩaka ĩtandatũ no erute thiomi ithano kana ithathatũ akauma kĩrathi gĩa kĩnjaruo agathiĩ gĩa kĩbaranja agathiĩ gĩa kĩngeretha agathiĩ gĩa kĩjapan agathiĩ gĩa gĩchaina iciothe agĩthoma mũthenya ũyũ na anyite na gũtirĩ mwa- mũndũ ũngĩ thĩinĩ wa thĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩ gũtirĩ rũrĩrĩ rũngĩ thĩinĩ wa thĩ rũrĩ na ũhoti capacity ya gũthoma thiomi ta mũgĩkũyũ nĩkĩ nĩ ngai rũthiomi rwitũ rĩ nĩ tũno twaragia na na eh, rũrĩmĩ na iromo ithuĩ no ithuĩ tũhotaga kũ- kwandĩka kiugo kĩmwe gĩkandĩkwo ya kiugo kĩmwe gĩkandĩkwo no gĩkagwetwo na njĩra ithathatũ na njĩra icio ithathatũ rĩ irauga maũndũ ngũrani tũheanaga example hũthũ ya iria iria iria iria nĩ milk iria nĩ blacken tua Yeah. iria Eh, eh, iria nĩ indo iria cia twararagia ũhoro wacio ira iria iria twararagia ũhoro wacio ta thikũ ta mĩaka ĩrĩ mĩthiru tũkagwa ũhoro wa iria ya maũndũ maigana ona ngĩkuorotera iria na ũndũ maigana rũthiomi rũrĩa rũkĩte hakuhĩ na ithuĩ nĩ kĩ japan kana rũthiomi rũngĩ rwaragio nĩ andũ metagwo hawaiians mwaka wa mĩrongo ĩnana eh, ndamenyire atĩ Andũ a Hawaii cavuraita yao no yo yacavaga ta Gĩkũyũ. Ĩĩ na ũũ tondũ Gĩthũngũ gĩtirĩ icio. Nĩ Ngai mwene nyaga. Ngai? Mwene nyaga. Nĩ Ngai. mwene wĩki wake na gũtirĩ mũndũ ũngĩtĩa auge niĩ ndĩ special kana ndĩ wa mwanya tondũ nĩ ngai Angĩ mauga haha ti Jehova Mũrungu mwene tha. nĩ ngwĩrĩte rũga- mũndũ ũgwĩtwo ũhoro wa mũndũ ũgwĩtwo father baranado Nĩguo. na mũndũ ũgwĩtwo ciengeca wa harĩa kanunga nĩ ngwĩrĩte nĩguo atĩ batha oka akora cenge cia mwĩra mũthuri no nyende gũkwĩra ũhoro wa ngai ti mũbĩa akamũria "Ĩ, mũbĩa ĩ ũguo njigana wona nginyĩtie ũkũrũ ũcio itoĩ ũhoro wa ngai itoĩ ngai ai kaĩ ngai wanyu arĩ ũrĩkũ ngai witũ rĩ nĩwe waragia riũa rĩkararaha rĩka- rĩkauma harĩa ngo-inĩ rĩgathiĩ nĩwe ũcio rĩgathũa rĩkaingĩra ngo-inĩ mũthenya ũyũ ũngĩ rĩkauma ho na rĩtitĩraga na rĩticeragĩrwo ũcio nĩwe ngai wa witũ ngai wanyu ahana ũguo nĩwe ũcio nĩwe ũcio mũndũ ũgwĩtwo mũbĩa mbere na andũ akawaya ũcio nĩwe ũcio ahana ngai witũ cengeca kũria mũbĩa Mũbĩa ĩĩ! Ngai wanyu-rĩ, nĩwe ũuragia mbura, nĩwe wathaga imera kĩa mwere na kĩa njahĩ. Mũbĩa akauga, ũcio nĩwe Ngai witũ. Ũcio-rĩ, ithuĩ Agĩkũyũ-rĩ, ũcio nĩwe twĩtaga Mwene Nyaga. Ngai, Ngai, ti Ngai, Ngai.

atoĩ na atendete ndagĩtarĩ hena reke ciũria ngũrĩkĩrie ndĩkĩria akamwĩra atĩrĩrĩ ũcio rĩ nĩwe ngai witũ nĩguo kaĩ ngai wanyu ahana atĩa mũthĩ akauga ona ngai witũ noguo ekaga ũguo ũguo wanyu ekaga kamuria harĩ ngũrani ĩrĩkũ akorwo ngai witũ nĩ wa mĩena ĩna ĩrĩa yumaga rũhuho rĩ akorwo ngai witũ nĩ wa kũndũ guothe-rĩ na nĩwe ngai mwene hinya wothe-rĩ na nĩwe mumbi wa indo ciothe iria irĩ gũkũ thĩ na irĩ igũrũ-rĩ kaĩ ngai wanyu ahana atĩa mũbĩa akaua ũguo nĩguo ngai witũ ahana agakĩũria harĩ ngũrani ĩrĩkũ ũroka kũnjĩra bara na andũ akamwĩra aca no nyende twarie tũ- tũke tuonane mũthenya ũngĩ nĩ tondũ eh, inyuĩ mũtirĩaga irio ta iria tũrĩaga Rĩu tofauti nĩ ũmwe rĩu. cenge cakũria mũbĩa atĩrĩrĩ mũbĩa ĩ ũke ĩ niĩ njikare thĩ twarie nawe ũhoro wa irio na mathugumo Ehe. irio iria tũkũrĩa rĩ ciumaga mwĩrĩ-inĩ na njĩra ĩrĩkũ Nĩguo. iria mũrĩrĩa rĩ ciumaga mwĩrĩ na njĩra ĩrĩkũ githĩ ti ma- mwĩrĩ na mai na mathugumo rĩu niĩ mũthuri njũke njikare njikare thĩ twarĩrĩrie ũhoro ũcio batha akamwĩra atĩrĩrĩ lakini no nyende gũkũbatithia Ai. Wakĩbatithia nĩkĩ? Atĩ nĩgetha ũrege shaitani na maũndũ make mothe akamwĩra we kũrĩa umĩte Me mũthuri. niĩ shaitani rĩ tũtihakanĩte mũgũnda nake ũcio ũranjĩra shaitani ndarĩ kĩndũ gĩa kwarĩa ndirĩ ndacira nake ndakĩmũmena nĩkĩ

kĩgothorĩ ndĩmwĩre uh, gũkũ gwitũ nĩ gwokire nĩ kwareirwo mũndũ wetagwo caitani rĩ akanjũria atĩa akanjũria aciarirwo nĩ mũka ũrĩkũ Aumĩte kũ? nĩ wa mbarĩ ciao Eh. Eh. batha akĩra kĩgotho mũndũ gwĩtwo cengeca no nyende gũkũbatithia nĩgetha ũrege eh, nĩgetha rĩrĩa ũgakua Ũgathiĩ igũrũ ũkore Mariamu na Yusufu na Ibrahimu. Na akĩcengeca akĩra mũndũ ya atĩrĩ, ai kũu rĩ nĩ ngakora kĩgotho witũ kĩrũ kũu ndũngĩkora kĩgotho Ũtũra kĩgotho. Ah, kũu rĩ Nĩ kwa Mariamu. Ah, kũu itagakora kĩgotho witũ hihi mũndũ gwĩtwo kĩnywa gĩkũyũ ĩ atũire kuma tene na tene oĩ ngai mwene nyaga nyaga nĩ pruro rumwe rwĩtagwo rũnyaga it's a wonder right tũmwĩtaga mwene nyaga tondũ ũmbi wake nĩ ũmbi wa magegania na gũtirĩ meciria ma mũndũ marĩ makuũkĩrwo biũ nĩ ũhoro wa ũmbi wa ngai o mũthenya o mũthenya tũthiaga tũkĩonaga maũndũ mageni tũtaratũire tũĩ ma ũmbi wa ngai tũgaciĩta discoveries we have discoveries every day na tũgetĩa atĩ nĩ twamenya no kaitũire o gũkũ ĩ yeah? Ũcio-rĩ, nĩwe Ngai ũrĩa Gĩkũyũ ahoyaga. Na Ngai atwĩire, Gĩkũyũ atwĩire ũĩ atĩ Ngai nĩ ũyũ thĩinĩ wa thĩ yothe, thĩinĩ wa mahinda mothe, na kũndũ guothe. Na riũa nĩ rĩrĩ, gũtirĩ mariũa merĩ, atĩ rĩmwe rĩkara rĩkaumwo thutha nĩ rĩrĩa rĩngĩ. Na mũico-inĩ thakame nĩ ĩno, atĩ mũndũ atemwo gũtirĩ mũndũ umaga mbura thakame ya blue ũrĩa ũngĩ akauma ya yellow yothe thakame yumaga rangi ũyũ ona white man no nake mm. ngai nĩ ũmwe riũa nĩ rĩmwe na thakame na thakame nĩ ĩmwe rĩu mũndũ agĩkwĩra atĩ jehova tũngĩmwĩta wathiĩ kũrĩ arabu rĩ mamwĩtaga ala wathiĩ kũrĩ athũngũ makamwĩta God wathiĩ kũrĩ abaranja rĩ marĩ ũrĩa mamwĩtaga oandu na rũthiomi rwao no ithuothe rĩ mũmbi witũ nĩ ũyũ na nĩwe mũgai to mũgai wa, wa muoyo ona nĩwe mũgai wa indo ciothe rĩu ũkĩnjĩra atĩ kũrĩ ngũrani atĩ ngai wa gĩkũyũ na ngai wa ayahudi na ngai wa thũngũ gũkwĩra maybe kũrigwo gwaku rĩ kũragũtwarĩrĩria your ignorance eh, aitha kũrigwo gwaku na kũira gwaku na kũmena gwaku nĩkuo kũratũma uge atĩ gĩkũyũ nĩ arĩ ngai wake na mũyahudi nĩ arĩ ngai wake mũroma nĩ arĩ ngai wake ultimately ndini icio ciothe rĩ irĩ ngai ũyũ matige kombainĩtwo ike ĩmwe gĩikaro kĩu rĩ ũrĩa ũngĩthondeka no ngai mwene nyaga Nĩ tondũ wothiĩ gũkũ mũrekĩra no tondũ hĩndĩ ya nimrod twacoka kĩrĩkanĩro-inĩ ngai nĩ watũheire thiomi na nĩkĩo tũmwĩtaga na marĩtwa ngũrani na we mwene athiaga akĩngũragia kũrĩ ũmbi wake o mũthenya o mũthenya na tũmuonaga na maitho

Njĩraga andũ atĩrĩrĩ, na nĩndĩrakwĩrire mũthenya ũngĩ, mũkuru ũyũ wa nyagathanga-rĩ, he mũgumo. Mũgumo ũcio ũkũraga, ũrĩa mũnene ũkaunĩka, gũgakũra eh, mũringa, ũgakũra mĩtĩ ĩngĩ gũkũ mwena-inĩ, Botanists maratwĩra atĩrĩrĩ, mũgumo ũcio nĩ wa makĩria ma mĩaka ngiri igĩrĩ na magana matano. Mĩaka magana matano. Ngiri igĩrĩ na magana matano. Na mĩaka ĩno ngiri igĩrĩ na magana matano tũngiuga nĩrĩo wahandirwo rĩ, Gĩkũyũ atũrĩte gatagatĩ ka irĩma inya. kĩrĩma kĩrĩ nyaga nĩ ki- mount kenya kĩrĩma kĩa ngong'u nĩkĩo kĩrĩma gĩtagwo kĩrĩma kĩa mbirũirũ kĩrĩma kĩa njahĩ nĩkĩo gĩtagwo kĩrĩma mbogo na mũtambũrũko wa nyandarũa abadia ranges gĩkũyũ atũrĩte mbakũri-inĩ ĩno ya irĩma cigana atarĩ thigari na atarĩ njera atarĩ thigari na atarĩ njera na agatũra na thayũ so deep njũrie ciũria ndagĩtarĩ tũkinyie njũrie ciũria rĩu nĩ ũkwenda kwamba kũnyua maĩ ehe tũrĩkie ciũria igĩrĩ hmm. twambe tũnyue maĩ na kĩũria ndagĩtarĩ kĩrakorwo gĩkĩgia andũ Nũrĩkĩti gũtwĩra na gũtarĩria atĩ mũtonyi wa mwana wa mbere nĩ ithe. Na hĩndĩ ĩrĩa tũrauga ithe na nĩwarĩkia gũtwĩra bata wa mũthuri gũkinyaga tene nĩgetha nginya rĩrĩa mũtumia araruga akamonithia onokorwo nĩ ka homework na akahota kũmatonya. Wa mbere, gĩkũyũ nĩkĩorĩire mbeca-inĩ gĩgĩetha, na aingĩ maugaga gĩthaa kĩu gĩa kũinũka nĩguo kao rĩngĩ kareruha. nĩguo kwĩna ka jam. Kĩu nĩ kĩũria kĩa mbere. Ma, mainũka tene marĩe kĩ? Wa kerĩ, mathingira nĩ mathirire. Mũthuri ũyũ mũtonyi nĩ ekũhota gũtonya nginya twana twake twa kairĩtu. Wa gatatũ, o thingira gũthira, maugaga twathiĩ gũikanĩrĩra haha na mũtumia na ciana, itĩo nĩ ciĩkwaga. O ũgĩtwĩraga matikainũke. matikainũkanie ma- ma- mabatiĩ kũinũkania na ngũkũ ndakwĩra marauga marainũka tene ĩyo nĩ gĩtũngũrũ makarugwo ũgũthiĩ atĩa namba ĩmwe rĩrĩa rĩothe ũũ ndiũ ngai akũhete mathaa ikũmi na merĩ ma mũthenya ma wĩra nĩguo okay rĩu nĩ twenda kĩndũ gĩtagwo 24 hour economy no rĩrĩa rĩothe ũgatũgĩria wĩra kũrĩ bamĩrĩ yaku ũgacoka mũciĩ ũkore ndũrĩ bamĩrĩ na indo ici wateng'ereire ũgĩetha mbeca na ũgĩetha maũndũ marĩa mangĩ wage gwa gũtwara. Nĩwanyita ũguo? ndakwĩkũnyita hihi nda- ndĩrateng'era ngethe mbeca ndĩra- nĩ ũgũthiĩ gwetha mbeca no ũgakora mũciĩ nĩ wekire atĩa nĩ worire na no mũhaka twĩre athuri thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ priority na nĩ kwĩragwo kaingĩ nĩ twĩragwo kaingĩ hĩndĩ ya mathiko ona gĩtonga kĩnene twandĩkaga ibuku aratigire mũtumia na ciana no tũtiandĩkaga aratigire ngari na tũgũnda na mĩgũnda na manyũmba indo icio ciothe tũtiandĩkaga tondũ kĩ tondũ mũtũrĩre-inĩ waku rĩ namba ĩmwe nĩ mũciĩ waku ona ũngĩtũnga atĩa na ndũĩ na mũciĩ gwa kũinũkia ũtonga ũcio waku rĩ Ũtonga ũcio waku ũkwĩguna na andũ angĩ. Ndĩratigire arata ngiri igĩrĩ. Ũraigua kwandĩkĩtwo ũguo? Ndaigua. Nĩkĩo mũtũrĩre nĩ wendaga balance. Thiĩ wethe indo no ũthondeke mũthingi mwega kũrĩa ũrĩinũkagia indo icio. Okay? na ndirĩ na ndirĩ na 24 hour economy rutai wĩra no mũndũ amenye atĩ no wethe indo na arume manetha indo athiĩ mũciĩ agakora gũtirĩ mũciĩ indo icio ikeguna na andũ angĩ na ti wathũkũmagĩra ona in fact rĩrĩa wakua mathiaga gũkomboreza me kĩrabu magĩũka mathiko na matikanaga mambaga kũgera kĩrabu magakomboreze rä u rä wanjä ra gå titå ira mathingira gutitwire no icio cia cairĩtu na nyina you know kĩgwatio rĩ nĩ mũrimũ mũru mũno na thĩ ĩno nĩ tũtũraga na ciĩgwatio

na tũtarĩrie hanini nĩ kĩĩ kĩu muthenya wa mutua ruru ri muthuri riu uguo gutikire gwakwa ucio ni mucii wa ni nyumba ya mutumia umwe mutumia uri ungi muthenya wa mutua ruru muthuri ekaga uguo i akauga umuthi uhiu ndukahingurirwo ni twatua guthie kurithia umuthi tutiguthii kurithia ngwenda inyuothe atumia na ciana ciakwa ri umuthi tukuria kirira ng'ombe mahiũ mehinge kana gũgũthiĩte ĩ makahingĩrwo na ũmenye mũthuri nĩwe watuaga mũthenya wa mũtua rũru

Oka wi Sunday. muthenya wa mugwanja kuma umuthi tau ni ciara Jumamothi, aha Jumapili, aha Jumatatu, aha Jumaine, aha Jumatano, aha Aramithi, aha Jumaa. ucio niguo muthenya wa mugwanja Ehe. Ũguo Mu- kwa kuma ũmũthĩ. mũthenya ũcio kuma ũtarwo. umuthi muthenya wa mugwanja gikuyu akauga niguo muthenya wa mutiro witu Mũthenya ũcio-rĩ, nĩguo agatua mũtua rũru. Andũ maikare nja yake. Maũndũ marĩa atahotaga kwaria na anake ake thingira-rĩ, maũndũ marĩa atahotaga kwaria na airĩtu ake tondũ marĩ gwa kwa manyina-rĩ, akaria na andũ ake. muthenya wa mutua ruru ona angicoka athii rugendo ni aramenya mucii ni eka atia ni athondeka na ta athuri ni ithui twi na responsibility na uigiririku wa kumenyaga uria tukuruta ciana citu kirira uria tukumahe kĩrĩra no ũngĩgwatia atĩ ĩ ndirĩ handũ ingĩona ha gũikara nyũmba ĩyo githĩ tiyo ingĩraga Kwa nĩ mararangarangana. Ha? Ha? Mekũira na ndagĩtarĩ. nĩ ũhoro waku Tondũ nĩwona mũthuri ũyũ ũrĩa Nyu. auga. Mũthuri ũyũ etanaga after thikũ mũgwanja nake auga tangĩkĩinũka kiumia rĩmwe. Ah, ah, nĩ ũhoro waku ndĩakagwo ta ya wakinĩ no nä iyagwo må rathä re you see again ndĩakagwo ta ya wakinĩ nĩ wona ũrĩa warĩkia ingĩikara thĩ ngũtarĩrie ũhoro wa thimũ atĩ ndĩakagwo ta ya wakinĩ atĩ no nĩ iyagwo mũrathĩre kĩu nĩ kĩrĩra kĩa mũthenya mũgima tondũ nĩ kĩrĩra kĩhithe kĩa rũrĩrĩ rwitũ Ũngĩenda kĩgwatio rĩ, nĩ gĩkuũ augaga atĩa? Mũremwo nĩ ndũgũ. Augaga njaĩ mahiga. Mm. Again, kĩu nĩ kĩrĩra kĩa mũthenya mũgima. Atĩ mũremwo nĩ ndũgũ. Wĩgwatie ũrĩa ũkwenda kwĩgwatia. No kaĩ arĩa marũgaga no marĩrũga-ĩ. Arĩa mainaga no marĩina-ĩ. Yeah? agakwĩra warũgaga kĩu nĩ kĩrĩra kĩa mũthenya mũgima thimũ ĩyo iki tũikare haha kuma rĩu kinya hwaĩ-inĩ atĩ warũgaga nĩ atobokaga nĩ hitho iria irĩ rũrĩrĩ- irĩ rũthiomi-inĩ rwitũ. Tũrĩ o hau ndagĩtarĩ ha gũtaara famĩlĩ, guokire maũndũ maingĩ marauga tũtigĩcemanie Zoom kana WhatsApp o mũndũ harĩa arĩ. Nĩ njega, Is it enough? nĩ njega. No Gĩkũyũ augaga atĩrĩrĩ, ritho Rĩa- rĩ- rĩ- mhm. nĩ rĩmenanagĩrwo. Eh? Maitũ arĩ ho rĩ, kũrĩa Mũrang'a rĩ, ingĩaikarire ciumia igĩrĩ itathiĩte kũmuona rĩ, anjĩraga mũriũ ĩ, o gũkuona gwiki rĩ, nĩ kũnjiganĩte. Ritho nĩ rĩmenanagĩrwo, ke nguonage tondũ ndigũtũra. Na kuonana rĩ, nĩ kũrĩ rũthiomi rũnene mũno. Andũ makoragwo makĩaria ona matakwaria na kanua. Rũthiomi rũrikĩru mũno. Rĩrĩa twahunjagia kanitha-inĩ, twamĩtaga the ministry of presence. Mũndũ wĩna ũndũ ũmũritũhĩire, ona ndũkũbatara kũmwĩra ĩ ndoka nĩgetha twĩke nĩgetha twĩke. Mũndũ ũkuĩrĩirwo Mũndũ wĩna ndwari nene ndũkũbatara kũmũhe ng'ano gũikarania nake. Nĩwonaga mũndũ mũndũ akoretwo nĩ ũndũ mũritũ akenda gũthũka kĩongo mũndũ athiaga akahĩmbĩria mũndũ akamwĩra mũndũ wakwa ĩhorera gũkwagĩra gũkwagĩra ritho nĩ rĩmenanagĩrwo ariĩ na zoom na nĩ njega wĩ Canada wĩ kũrĩa kũngĩ nĩ njega tondũ andũ nĩ mara no kwagĩa na mweke rĩ njĩraga andũ kwagĩa na mweke rĩ ona aciari aku ona andũ aku tondu ndahota gukuona tu tuithe twaragia na thimu nawe ngakuragia waithaka ii uhana atia ndako ndagitari ni ndi ukundire na uru no thina uria wi naguo ni uria wakagia mwaki ondu hana gukorwo wikuo no ndakuona ri ni ungihura thimu mundu ari thibitari na rĩngĩ nĩ maĩ araheo na na magũrũ nĩ gũcurio macurĩtio mũragia waithaka ũrĩ mwega augaga atĩa Pio ndagĩtarĩ. no rĩ wathiĩ wa Gathira. wathiĩ wamũkoraga kwĩra hĩ ndũĩ twagĩkire ndũĩ twagĩthire ndũĩ kwahanire Kũrĩ maũndũ ũtangĩmenya mũtangĩonana na mũndũ. Na kĩũria-inĩ no kĩu ndagĩtarĩ, kũrĩ mawĩra ũngiuga exemption kana mwangethi atĩa? Tondũ nĩ njarangĩtie na andũ ũkaigua mũndũ akiuga either nĩ ndutaga wĩra wa nduthi, nĩ ndĩ wa taxi, nĩ ndĩ watchman. Ngiuma mũciĩ tondũ magĩrĩire kũingĩra six ũguo no nginya ume gwake five. Five ĩyo arauma nĩguo mũtumia na ciana marakiumĩra thukuru maingĩre mũciĩ. Agĩcoka ndagagĩcoka six. Akorwo ciana nĩ ciumire ciathiĩ thukuru, mũtumia nake nĩ hĩndĩ arau. Mũndũ ũcio ũrutaga wĩra wa wacimani-rĩ, kana ona wĩra wa nduthi-rĩ, nĩ arĩ mathaa make ma kũhurũka. Hĩndĩ ĩrĩa bamĩrĩ ĩtarĩ kuo. Mũndũ wa wacimani-rĩ, tuoe ũcio wa ũtukũ-rĩ, ndarutaga wĩra Thikũ mĩrongo ĩtatũ mweri nĩ harĩ thikũ iria iheagwo cia off. Thikũ icio nĩ ciagĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra na bamĩrĩ. Ona mũndũ wa nduthi-rĩ, ũcio na nĩwe wagĩrĩirwo nĩ kũmenya atĩ ingĩtũra ndeng'anagĩria na nduthi-rĩ, Rĩmwe no ngaga kũndũ gwa gũtwara indo ici thiĩte mũciĩ ngakora mũtumia na ciana gũtirĩ. It's a question of priorities. Kana ũkorĩa ciakũ ti ciaku. Ũtaciũ wĩtaga baba. Eh? Nĩ ũhoro wa kũmenya nĩkĩ gĩgũthiĩ mbere. Mm-hmm. No ũngiuga atĩ niĩ ngũruta oro ũyũ ndiĩ na kahinda kanyu. Mm-hmm. Hmm. Mũthuri ũmwe ekire ũguo ĩ akĩhũrĩra mũriũ thimũ. Akĩmũria mũriũ, ĩ, wagaga o mũthenya ũmwe ũngĩũka kũnyona? Mwanake akĩmwĩra atĩrĩrĩ, o nawe wakĩagaga o mũthenya ũmwe ũngĩokire kũnyona rĩrĩa ndarĩ mũnini. Wagaga o mũthenya ũmwe ũngĩũka- ũngĩ- ũngĩ- wagaga o mũthenya ũmwe ũngĩũka kũnyona? Ndagũthire ngĩkwaga. Eh, Mũthenya ũcio ũmwe ugaga.

ya uria wekire no ukariha uria utekire no ukariha runguru ruthiaga rukuanite nginya uria utekire eni githungu kiugaga sins of commission and omission kuri maundu wagirirwo ni gwika na ndwekire na kuri maundu utagirirwo ni gwika na ni wekire macio wagĩrĩirwo nĩ gwĩka na ndwekire rĩ no ũkarĩha marĩa wekire ũtagĩrĩirwo nĩ gwĩka rĩ no ũkarĩha ũgĩthingĩrĩria wauga family mbere Mbere. ona- ona mũndũ akwa thikagwo nĩ andũ ao Mm. Ii. kwahĩtana coka kwanyu he mutumia wĩrigĩte arĩ mũnene mũno bũrũri ũyũ orire atĩrĩrĩ arĩ thibitarĩ e hakuhĩ gũkua nĩ journalist akĩũrio madam nĩ kĩĩ ũngĩrira ũtekire rĩrĩa warĩ na hinya rĩrĩa wahanaga wahanaga augire atĩrĩrĩ niĩ no ndĩririre gũthũkia bamĩrĩ yakwa. Ngwendaga kwaria na gĩthũngũ no ngwĩre atĩrĩrĩ there is no substitute for the family. gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ ũngĩrehe uge nĩ ndeheria family ndarehe gĩkĩ to heaven and back no no no no no gũtirĩ there is no substitute to family rĩrĩa gũgathũka guothe nĩ ũgwĩkĩnyua andũ a family yaku no mangĩrũgama nawe na macirĩre kĩimba gĩaku

makarehe mwĩrĩ nairobi ũgoka ũgathikwo gĩthaka gĩa thoguo na andũ othe makainũka nĩ maiganĩra Just that. gũtirĩ kĩndũ you know wĩ wao Nĩguo. ũngĩenda gwĩtua ndũrĩ wao rĩ nĩ makũrekagĩrĩria thiĩ kũrĩa ũkwenda gũthiĩ Na nĩ ma tondũ magũgwo na mũgũrũki nĩ arĩa andũ ao. Ndũkanakore mũgũrũki wĩcira "Ah, ũyũ nĩ ngũgũtha. Ah, Eh, ũkuona andũ makiuga ũyũ yatũragĩra ng'ania itũ family in fa okay ngai mbere nĩ gĩkũyũ ugaga ngai mbere family namba cigana namba igĩrĩ ĩka maũndũ marĩa mangĩ mothe nĩ ũtuĩkaga arata mũno na ga- gũkĩrĩa ndĩrakwĩrire ndĩrakwĩrire icio nĩ njoherera na ndũgũ cia njĩra-inĩ ciĩmenyagĩrĩrwo ciĩragwo ciĩmenyererwo mũno itikae gũthũkia ndũgũ yaku na ngai ndũgũ yaku na nyũkwa ndũgũ yaku na mũtonyi ndũgũ yaku na mũka ndĩrakwĩrire ndũgũ nĩ makinya na makinya nĩ Mana na ndũgũ njoherera. mana na njahĩrĩra na njoherera njoherera ĩno nĩ andũ arĩa maingagĩra mũtũrĩre-inĩ waku makauma makaingĩra makauma ta mũgithi o gĩceceni andũ makaingĩra magathiĩ gĩceceni kĩrĩa kĩngĩ makauma angĩ makaingĩra Noguo nĩguo tũhana na ndũgũ cia njĩra-inĩ, na tũkerwo twĩmenyagĩrĩre ndũgũ cia njĩra-inĩ itikae gũthũkia ndũgũ cigana ndũgũ inya ndagĩtarĩ ũkĩhinga topic ĩyo tondũ nĩ topic ĩno rĩkũ mũno na ĩbatiĩ kũrorwo na ango citiganĩte mũno makĩria na ritho rĩa ũndũire he mũndũ wĩrĩtwo ateithie andũ ao akiuga niĩ ndingĩmateithia tondũ kwarĩ na mbara cia kĩmũciĩ augire bainarĩ augire Ĩndĩ mũticiaranĩirwo, akiuga no, nda ya maitũ yarĩ mbathi. O harĩa mũndũ akinyaga eka atĩa? akauma Ũcio nĩwe first born. Tũgathiĩ thia, ũcio ũngĩ harĩa akinyaga eka atĩa? Akauma second born. Ũguo nda ya maitũ yarĩ mbathi. Gũciaranĩrwo rĩ, ndinakuorota ithaka wa kĩnyua nĩ kara keheta njoro te ndagĩtarĩ. ndinakuorota tondũ ũcio nĩ ũrimũ namba ĩno ũmwe Ĩĩ. mũndũ ũcio na gathĩna agathiĩ kũrĩ arata makamũrega arĩa twĩrĩ arĩaga na nyuaga nao agacoka mũciĩ na gĩthweri nĩ ciaugire ng'ombe kĩbunjika gũ he rũgano ndaheagwo nĩ Yes. maitũ Mhm. maitũ anjĩraga kwarĩ athuri erĩ marĩ ndũgũ mũno atĩ ũyũ angĩathĩnjire no mũhaka ete ũrĩa ũngĩ right mũthenya ũmwe mũthuri ũmwe tũmwĩte kamau akiuga na nĩ ngwenda kũgeria ndũgũ yakwa na mwangirĩ yakinya ha rũcinĩ agĩũkĩra nĩ maitũra he rũgano kamau agĩũkĩra agĩthĩnja mbũri akĩhĩhia akĩigĩrĩra yothe harĩa na macoya akĩra kahĩĩ gake ũka teng'eraĩ wĩre mwangi atĩrĩ hi ndĩna thĩna ndĩkũraga mũndũ ũtukũĩ na mũndũ ũcio arĩ nyũmba yakwa nĩ ũkei

na mĩhaka. Ka, kahĩ gacoka-rĩ, gakiugo thiĩ kũrĩ thoguo mũnini kamoti wakĩrĩ mũkũrũ thiĩ kũrĩ thoguo mũnini umwĩre hwaĩ-inĩ ndĩroragire mũndũ-ĩ oke-ĩ andeithie tũmũthike tware ndũmĩrĩrie right kahĩ gagĩteng'era

agĩteng'era ekora mũrũ wa nyina aikarĩte harĩa rũri-inĩ akĩmũria mũrũ wa maitũ ĩ atĩ gwathiĩ atĩa Ũgĩka ũguo nĩkĩ? gwathiĩ atĩa mwĩra mũrũ wa maitũ ĩ niĩ ndirĩ mũndũ njũragĩte tũingĩra haha nyama ĩrĩa yothe ahĩhĩtie rĩ akĩeheria mac- macoya Nũthi ya mbũri rĩ akĩmwĩra thiĩ ũkarĩe na andũ aku ndamenya ũrĩa ngwendaga Just that. Litmus paper agũrũki mũno. ndamenya ũrĩa ngwendaga atĩ ona ngĩrĩaga na arata na kũu ũrĩa ũkandeithia rĩrĩa ngakorwo ndikũhota gwĩteithia nĩwe tũciaranĩirwo nawe. Andũ arĩa manarega gũteithia andũ arĩa maciaranĩirwo nao eh, tũngĩhe mũndũ ũgwĩtwo eh, specimen ya andũ ta igana rĩmwe acio maregete gũteithia andũ arĩa maciaranĩirwo nao makuaga na thĩna mũno mũno mũno eh. kĩu kĩũria ndagĩtarĩ no amacokeria wega na ngwĩciria nĩ manyita mũndũ ũrĩa angĩkwenda family na ho tũhinge hani na njĩra nguhĩ mũno nayo family yagĩrĩire gũcapoti atĩa mũthuri ũyũ nĩgetha rĩngĩ nake akagĩa na nyota wa kũmonaga kaingĩ kaingĩ hmm. mũndũ ũrĩa mũndũ ũrĩa mũgĩ rĩ na mũndũ ũrĩa mũkũrũ rĩ nĩwe ũkuithagio mũrigo ũngĩeterera atĩa mwana waku wa mĩaka ĩrĩ kana mĩaka ĩtano agũsapoti ũrĩa ũreka na etereire ũrehe yeah? no nĩ 100% member wa family ĩyo Sure. njũria mũtumia wĩra wa mũtumia rĩ Ũcio. nĩ kũnyita mbaru mũthuri agĩthiĩ wĩra ũrĩa arathiĩ kũruta na kũmũmagĩrĩria right na kũmũheaga gĩtĩo kũmũnyita mbaru kũmũhe gĩtĩo kũmũmagĩrĩria kuona maũndũ make ma mũciĩ nĩ mahinga nĩgetha akiuma mũciĩ rĩ agathiaga arĩ na gĩkeno atĩ ona ndathiĩ nĩ njũĩ kũrĩa ndĩka atĩa no mũtumia angĩtua mũciĩ nĩ mbara. Toxic environment nĩkĩo gĩgũtũma wone athuri, tondũ mũthuri ndendete kũgiwo e mũciĩ, ndendete nagging. Mũthuri endaga aikara, aingĩra nyũmba rĩ, ndaingĩra kũrĩa gwakwa rĩ, mũtumia oke. Ona nĩ age kũnjĩra ũndũ, ĩ ithe wa njoka ĩ ndwagĩtinda wega, ĩ niĩ ndatinda o wega, ĩ ĩ kĩngũrũrĩre gacai ũnyue ĩ. ona ndakanjire undu muingi ke nguhe gacai ke haha unyue ucoke withambe ucoke urie tu irio muthuri ndari demands cia mucii gwake uh-uh. tiga oririe ciana ri ni irite eh, mahiu ri ni maingirie wira ngutigite ndaheana ri ni urutirwo erwo guo ri the rest Akwenda o gĩtĩo na thayũ. Na ũcio nĩ wĩra. Tondũ mũtumia nĩwe thamometa. Ĩ nĩ thamometa? Aca. Nĩwe thermostat. Nĩwe wakagia, nĩwe wakagia. No akie mwaki mũciĩ gwake. na no ahorie Anyitĩra hau. no agithie no agithie muthuri thayũ mutu muthuri agakira ũguo ageciria ĩ ngũinũka ngore mbara iria ndĩrarĩ nacio hwaĩ akagera handũ akĩnyuaga ndagĩtarĩ ngũgũtinĩria hau nĩho tũracokereria tondũ kũrĩ na thĩna mũno gĩkũyũ-inĩ makĩria ũngĩrora ah, na anake a gĩkũyũ nĩ maratuĩka discouraged kana magakorwo makĩrwo "Mm, tiga kũhikia mũgĩkũyũ gwenda mũciĩ waku ũtũre na thayũ tondũ hau nĩho ndagĩtarĩ ũkaga ĩ tũcokererie agũtarĩrie wega na ndũkariganĩrwo mũrũmĩrĩre gũkũ gathũmbĩ tv mũrũmĩrĩre channel-inĩ yake ya ndagĩtarĩ nyamũ wa njoka ũkorwo ũkĩamũkĩra kĩrĩra gĩkinyanĩru kĩrĩra kĩgomanu na ũthiĩ na mbere na kwĩgĩra kwĩmenya na ũmenye ũthiĩte kũ

makoragwo magũrĩirio kũmenya atĩ mwĩrĩ nĩ wendaga ihinda rĩa gũikĩria na to kũhurũka kũhurũka handũ ha mata kũhurũkia mwĩrĩ handũ ta haha gũcangagĩra ũgima mwega wa meciria kũ boost creativity kũ massage ma moods kweheria ma stress na haha nĩ kũmatĩrĩria ndũgũ mũgakena mũgetũrĩra Rĩrĩa wĩhurũkĩire handũ ta haha nĩguo ũra activate your inner healing. Rĩrĩa waigua sleeping on an idea for a better decision making nĩ rĩrĩa ũhoreire harĩ imwe cia ici. It's possible to create a small heaven where you call home wĩkinyie Generation Furniture Mart mwena wa Rũrĩng'ũ Nyĩrĩ kũrigania na River Petrol Station ũhurie kĩrĩa gĩgũkenia maitho. quality nĩ ya igũrũ mũno ũringithanĩtie na kũndũ kũngĩ guothe naguo thogora nĩ wa thĩ mũno gũtigĩra mũndũ oro wothe nĩ ara afford itĩ mĩthemba yothe na itanda iria wĩiguaga kuma cia mũrĩmi mũnini na mũnene gũkũ nĩ tu na twĩna mũtaratara wa ripam ndogo mdogo anything wona handũ oro hothe kana nĩ intaneti-inĩ kana supermarket-inĩ nginya kwa mũrataguo nyũmba ũka na mbica tũgũturĩre ningĩ nĩ tũheanaga motaro kũrĩ customers aitũ oro ũguo tũhũ na delivery kaunti-inĩ ya nyĩrĩ tũmĩheanaga free of charge kũu kũngĩ nĩ kwarĩrĩria hũra namba ĩno 0721 174477 kana

mũthingi wa gĩthomo nĩ kuuga mwana agatuĩka kĩ mũtũrĩre-inĩ kwa makĩria ma mĩaka mĩrongo ĩrĩ aciari arĩa ciana ciao cigereire thukuru-inĩ wa mũthingi wa Shalom Academy na Rumoro nĩ marutaga wĩira makauga ciana ciao nĩ ciagĩire Solomonic Wisdom rĩu nĩ ahotani Shalom Academy na Rumoro tũthomithagia mwana nginyagia kĩrĩa gĩtarĩ mabuku-inĩ akarũngĩrĩria mĩtugo na ũmũndũ, nake akegwatĩra hinya wa gũkonka iremithia cia thĩ ĩno. Harĩ mathukuru marĩa matongoragia igeranio-inĩ cia kĩbũrũri, tũriataranĩrie, nao arutani aitũ nĩmatambũrĩtwo ta njorua ciacoka nĩ gũkindĩra ũgĩ. Facility ciothe cia CBC na Junior Secondary gũkũ nĩ tu. Hotithia mwana waku gũthimindĩra ũhoti wa gũtuĩka kĩrĩa endaga mũtũrĩre-inĩ. Mũhotithie kũgaya ũgĩ ũrĩa mũhinyu mathomo-inĩ. Reke athomere thukuru-inĩ wa Sharom Academy Narumoro. Reke athomere thukuru-inĩ wa Sharom Academy Narumoro. Tũcerere na Rumoro kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ na no ũtũkinyĩre kũgerera namba ĩno ya thimũ 0702 234 000. Thũmbĩ TV tũrakwĩra Shalom Academy na Rumoro. These are academic giants. Thikũ ici wona maruga magemete wona magongona andũ makĩrũmaga kima magathikĩrĩirie makengetie ithithi waigua andũ makĩgana mũrĩo wa gatũ othe mararia cia mũtu mwerũ wa ngima wa kila siku mũtu wa kila siku nĩ wa kambuni ya felben miras limited ĩrĩa ĩrĩ ngumo mũno nĩ ũndũ wa mũtu wendete wa heritage maize flour Mũtu wa kila siku ndũcagũraga nyeni amu wa ũrũma ũrĩ na mũko kiuga irio icio nĩ nduge. Famĩlĩ yaku rĩrĩa ĩkũrĩa ngima ndĩrĩaga mũtu ũngĩ, ĩrĩaga wa kila siku ũngĩkĩgũra ũngĩ waki nĩ ũndũ waku we ũngĩenda gũtuĩka distributor kana we wĩ na iruga inene. Institutions ta mathukuru na thibitarĩ tũcerere mwena wa Olkalau tũgũthondekere na thogora wa wholesale ũthiĩ ũcimairĩte o harĩa ũgĩkorwo ũrĩ bũrũri-inĩ wa kenya wagũra na wholesale tũgagũcaĩra ndũgetange na transport aranĩria na ithuĩ kũgerera 0727 373 700 Felben Miras Limited kila siku nutrition for a happy family nĩkĩo nyandarũa marauga nĩ mamenyete thiri mĩaramano ĩtigarĩire kĩeni nĩkĩo kuona ndũrerwo mũndũ arahuria na hake ndwĩbange magĩbanga wacoka kĩrathi ũkagwatanagia irĩkũ waga gĩciko ona kĩmwe gĩa tĩri Wakira ũguo waigua gũkĩanĩrwo ng'ũndũ maguta maguta, tamba ũrie kana mĩgũnda ĩyo ĩrĩ kĩeni. Tondũ nĩkuo rĩu gũtigarĩrĩire handũ ũngĩhanda itoka, ũrĩme, ũrĩithie ona kana wĩigĩrĩre biacara. Kuma mĩgũnda-inĩ ĩno gũthiĩ kĩrĩma gĩa Kĩrĩnyaga no ta ritho na iniũrũ, na gũthiĩ kĩrĩma kĩa Aberdare no ta haha na harĩa. You can even walk ũgacera rũnyanjara-inĩ rwa nyamũ rwa Sorio kana rũrĩa rwa Olpajeta nĩ kũndũ ideal ũngĩgĩrĩra mĩkawa ya riri athũngũ magĩthiĩ Mount Kenya, Aberdare, Sorio, Olpajeta ona kana Treetops matigage dollars na pepa ingĩ cia rũraya nĩ kũndũ kwega ũngĩaka handũ andũ magoka sherehe, team building, camping, mohiki Honeymoon, mĩcemanio gatagatĩ ka magongona mangĩ tu. Mĩgũnda ĩmwe itũ ĩhakaine na Kieni TVC na ĩtũrumĩte barabara nene ya kuma Nyĩrĩ gũthiĩ na Nyuki. Tũrĩ na mĩgũnda kanyagia kũhakana na mũkawa wa Peak Readers, thibitarĩ-inĩ wa Kĩawara, KMTC-inĩ ya Kĩawara na mĩgũnda itũ ĩturumĩte barabara nene ya kuma Nyĩrĩ gũthiĩ Nyahururu. Na gũkũ guothe ũngĩigĩra hostelo cia arutwo we nĩ waumĩra. Kieni handũ kĩarũma gũtirĩ itũra tũtarĩ na ng'ũndũ harĩa we werira twakũhotithia gwĩkĩra taito yaku mũhuko na mĩgũnda itũ yothe ĩrĩ na maĩ thitima security mathukuru gatagatĩ ka motungata mangĩ marĩa mabataranagia na yothe ĩhutĩtie rami na title deeds ũramũkĩra rungu rwa mĩeri ĩtatũ wĩna ciringi ngiri magana mana ma ikũmi na ithano ũrĩ na kagũndũ gaku na taito ũgaikia mũhuko Aranĩria na kambuni ya Esmec Ventures Limited kũgerera namba 0720 20 77 66 wĩte kuone mũrĩithi ũmwĩre ũrenda handũ haigana atĩa anjie gũkũharĩria taitũ na wĩhĩke kĩeni gĩtanagayanwo kũrĩ ageni karibu nyeri

trap hip hop hip hop drill mũgithi ona kana rwĩmbo mũhĩrĩga ũngĩ wĩkinyie studio-inĩ cia jiwa music empire tũkũhotithia gũkinyanĩria kĩoneki gĩaku tondũ jiwa music empire we kill the beats we give the hits

Pai. Thirikari ya Kenya nĩ ĩrĩkĩtie gwĩkĩra Gazette Notice atĩ itunda rĩrĩa rĩrĩkĩtie kũiyũkio nĩ thĩ yothe rĩa Wambogo Apple nĩrĩo rĩa mũmwe na rĩa mwanya harĩ kabango hũ iria cianarĩmwo harĩ kũingata ng'aragu na kũrehera mũrĩmi na bũrũri ũtonga wa mamirioni ma mbeca. Mũtĩ wa itunda rĩrĩ ũkĩnina mĩaka ĩtatũ kuma wa ũhanda ũrĩ na ũhoti wa gũciara matunda ngiri inya na wanjia gũciara ndũrĩ mũthenya ũtakoragwo na matunda imera-inĩ ciothe cia mĩaka na itunda rĩmwe nĩ rĩkinyagia ũritũ wa nuthu kiro thoko ya matunda maya gũkũ bũrũri-inĩ ndũngĩmĩhũnia namo mabũrũri ma nanja marĩa maretia makiri ma macontainers nĩ hamwe na bũrũri wa america china germany denmark Dubai, Israel na mabũrũri mangĩ ma Afrika ta South Africa, Nigeria, Ghana, Sudan, Botswana, Misri na no kũgweta tu. Athũngũ marauga itunda rĩrĩ rĩtihana ĩpũ ĩngĩ oro yothe, nĩ rĩa mwanya harĩ ũmatu wa minerals na makauga marĩ na ũhoti wa gũthondeka petrol narĩo nĩ oda mataraigania. Itunda rĩa Wambũngũ Apple rĩthugundĩirwo Kenya na gũtirĩ handũ rĩtakũraga kũrĩa kwĩ riũa inene ona kana heho nyingĩ, kũndũ kwĩ mbura ona kana werũ-inĩ, mũndũ wĩna mũtambũrũko wa ng'ũndũ ona kana kĩea. Ona matirakĩhandwo nyũngũ ta mahũa nĩ arĩa maraikara mburoti taũni-inĩ. Na harĩa warĩhanda no hande kĩndũ kĩngĩ tondũ ithuothe gũtirĩ ũtangĩthondeka ũtonga wake na njĩra ya kũrĩma itunda rĩrĩ. rĩrĩ rĩa Wambogo Apple. Kũmenya maingĩ na ũrĩa ũngĩamũkĩra mĩtĩ ya kũhanda, twarĩrie kũgerera namba itũ ya thimũ 0721 65 95 00. Thũmbĩ TV tũrakwĩra kũrĩma kabangohwo nĩ kũrĩma Wambogo Apple na gũkũ nĩkuo kũrĩma mbeca tu. Riboti cia magegania na cia mwanya iria thũmbĩ tũkoretwo tũgĩkũrehera. Thũmbĩ cirĩ ũkiri-inĩ, thũmbĩ cia mĩtangĩko, kĩremanditi, ritho rĩa ũndũire ona kana mũro wa mũremi. ciaga gũkorwo cikũhĩtũkaga nĩ gũkorwo ndũrĩ ũra subscribe tiga gũciguaga na andũ subscribe ũmũthĩ tũkwe gĩtũmi kĩa why life is for the living ningĩ tũrũmĩra nenda-inĩ cia facebook na twitter at thũmbĩ tv tũgũikie mbere subscribe thũmbĩ tv ũyũ nĩ ũthamaki subscribe now ũrerorera Thũmbĩ TV ũyũ nĩ ũthamaki